कतऽ गेल रहिया काहे से भूल गेल गेल छलिए बगले में इधर घूमे ला बुझलिए चनौरागंज अच्छा ता रास्ता में कहलिए कि मामी से भेंट कर ले छे बहुत दिन भे- दिन भ गेले ना मामी से भेंट मुलाकात केला दूर जाओ ना मामी ता बूढ़ भेले ना दूर गेलै जाहि दिन में मामी से बियाह कऽ के एलै आर बेर बठाई रहे ते दिन मामी में तो जान रहे अपन मामी में जान छे जे मामी के घुर घुर के पूछे से ले मत पूछियो मामी अखनो अहाँ में जान है अहाँ जे अखनो जे चीज छियै बुझियो दोसर के यौ, अहाँ उ दिन भूल गेलिए लेकिन हम नहीं भूलेलिए हम जाहि दिन में हम बियाह कऽ के एलियै तऽ अहाँके मामू डेन पकड़ पकड़ के अहाँके रोड पर के दऽ आबै छलै जे जो टेम्पू धरा दै छलै भाड़ा किराया दै छलै लेकिन अहाँ आधा रास्ता से घुर के चलि अबै छलै आठी चोरी के मार मारलक नाना अहाँके हैं आ से अहाँ घर पेंटे में छुल छुल मुतलियै आ तैयो नहि भऽ गेलियै आ आब जे मामी अपना पर भेल रहै आब मामी मन एकदमसँ मन दिल खोलि कऽ जे सब चीज करतै आब तऽ अहाँ आबै छी दू दू महीना पर की करियै मामी इएह टेंशन वएह टेंशन वएह ले काम काज के भऽ जाए ने टेंशन मेन बात से है कन काम धऽ लेने छियै तो मामी और सब की हाल समाचार है की रहतै हाल समाचार तऽ ठीके छै माने समाचार तऽ ठीक छै लेकिन हाल खात गड़बड़ छै मामा कतऽ है? एते है कि बाहर में है मामा एतऽ कहाँ छथिन कतऽ है देखिए दिल्ली में नहीं छथिन ओ छः महीना हुनकरा गेला भऽ गेलै बतैयौ छओ महीना भऽ गेलै लेकिन एको बेर अहाँ हमरा फोन केलियै मिस कॉलो मारलियै कथी लए अहाँके मारब सेवा पानी करै लए चलि अयती कथी लए मारब भगना सब आब हमर रुपैआ पैसा वाला भेलै अमीर भऽ गेलै

से रस भरल छै हमरा मे से तऽ छेबे छियै माँ रस बछारा मक्खी जकाँ बन भने लगै छै हमरा देख कऽ किया नहि मामी अहाँ तऽ गुड़ के ढेला छियै ओहो देसी गुड़ करिकवा वाला तऽ यो फायदे फायदे करै छै आ जहाँ गुड़ फायदा रहतै जहाँ चीनी रहतै तऽ चुट्टी अपने आप ना घसक के चलि जेतै हाँ। जेना हम अभी केना जाइ छलियै रास्ता से आ तब के अचानक चलि याद आबि गेल तब तऽ से बात है अहाँ तऽ एकदम रसीली छियै कहली पानि आ चाय हर नहि आबै छी आइ रोड के मारू ना गोली तऽ कनि खाइए लू ने नहि खाना पीना कुछो नहीं खाए ना ना बाप रे अहाँके तऽ खाली चाही मामी मामीके देखते मात्र अहाँके भूख पियास हरा जाए मामी मामा मामा कथी कहै है कहावत एकटा नहीं है हाँ। से वाला बात कहै छी मामी में आधा होई है बुझलिए हाँ ओ तो हेबे करे छे मामी में आधा की पूरे लिया हाँ हाँ तेरे आधा अधिकार हमरो न है यहाँ पर हाँ? अरे मामा लेते नीचा से हमरा तो कम से कम ऊपरो से दिया हाँ? मामा लेते आगे से हमरा कम से कम पिछुओ से तो दिया यो छोड़ू ना आगे पीछे के कथी ला ऊपर नीचा के कथी ला कहानी यहाँ पढ़े छी अखन वैसे भी बम पता मामा अहाँ के ये दिल्ली में यो पूरे लियो ऊपर लियो नीचा लियो आगे लियो पीछे लियो देने से मन तेने से वाह, तो देखियो ई भेलै ना बात ओ दिन याद करियो हैं जब हम छोट सन छलिए हम्म। तब अहाँ दुनू गोटा सुतल रहै छलिए तऽ बीच में हम घुसि जाइ छलिए आ मामा चलि जाइ छलिए दिल्ली कमाइ लए तऽ अहाँके पजरा लगा कऽ सुतल रहै छलिए की तैं ने कहलियै नाना मरने रहै तऽ हम पेटमे मुत मुत भऽ गेल रहियै आर ओहि समय बच्चा छलियै कनि बुझै छलियै तैं दुआरे मुत देलियै आब तऽ केतनो मारतै तऽ मुते तऽ दूरके बात हवो नहि छुटतै लेकिन हम छिनार छी बचपनेसँ छी ने आ बनेलकै के ओहे ने हमरा बनेलियै आँय? जबरदस्ती हमरा अहाँ पानि खोलि दै छलियै किछो कऽ दै छलियै

मामी हाँ लेकिन जे कहू मजा आबि गेलै चलू अहाँ खुश भऽ गेली ने हम तऽ खुश भऽ गेली देखियौ हमरा से जादे तऽ अहें भूखायल रहै छी पकड़ै छी तऽ अहाँ छोड़िते नहि रहै छी केना छोड़ब कियाकि छः महीनासँ हमर घरवला अहाँके अच्छा, मामा जी अच्छा, हाँ। दिल्ली जे ओगरने यऽ तऽ छः महीनासँ हम प्रति परास पड़ल छी ओहिना

अहिना अहाँ मिस कॉल मारैत रहब हम फटाफट रिसीव करैत रहब बाप रे बाप हमर बेगना आबै छै तऽ हमर तऽ दिल खुश भऽ जाइए जाइ छथि सुतै लए